ah ri xile ri xile guys ri xile loyi a vulavulaka big bag capital so guys mi ta ni rivalela voice ya mina nga ta ku na khoma mukhuhlwani mara um a yi tirheni guys a yi tirheni so guys ka video leyiwani ni la ta mi komba strategy xin'wana xi tirhisaka va xi vitanaka i gatly pattern so gatly pattern guys i fola under the harmonics pattern so i mapadrawu lawa ma ma nga le ka harmonics pattern so guys loko u mejara u mejara um, a padraw la wena sukusela ka nenge lowa x lowu a distance ya kusuka ka x u ta ka a hi lava distance ya b so fane i va 0.618 and then yi nga tluli yi ya ka 0.786 so ni ta mi komba hi yona and ni ta mi komba ka ka ku ri u mejara ka njhani so loko hetile guys hi lava distance so loko hetile hi lava distance kusuka la ka a na ka b hi ta kuma distance ya la ka c so c swi lava yi va phakati ka 0.3 doji ante 0.886 so i, i distance ya c so loko hi suka kwalani kusukusela la ka b la ante la ka c la distance ya d d yi fanele va phakati ka 1.27 to 1.618 so loko yi helelile padralo hinkwayo leyi swi laha loko yi hlangana yi vuyela ka 0.786 so u nga titwi lahlekile na ta komba ku u endla kanjhani so na la ka leya na le ka leyi ya ya leya ya berixa kona leya ku ehansi a distance ya kusuka la ka a ka e ka xixi and a hi lava a distance ya le ka b swi lava yi ku 0.618 yi nga ndlhuli yi fika ka 0.7 86 so ni ta ku komba swona u nga u nga lahleki so ku sukisela loko u hetile ku kuma distance leyi hi lava distance leyi ya c so u ta teka a fibonacci ya wena ku sukisela la ka a antela ka b and then hi ta kuma c c wa wena swi lava li phakati ka 0 point treasure wo doji ante 0 point wo dodisixi so loko hetile hi la kuma distance leyi ya d so hi ta teka fibonacci from ka b ante ka c u ta kuma swa ku fanele va phakati ka 1.27 ante 1.618 so na tshemba ku wa swi twisisa so loko yi helerile padralo hinkwayo swi lava yi ta ka 0.786 so swa tikomba swa ku hinkwawo numeri leyi ta tlhangana so swa tikomba swa ku market loko fika la ka day la fane u ya hansi loko fika la ka day swi lava u xava u ya henhla so na tshemba ku wa swi twisisa so ni ta ku komba ka ka market ku u yi mejara kanjhani okay guys so mo ni komba u teka fibonacci ya wena u yi koka ku sukusela ka distance le ya ya ya, ya xixi a ni teka a so from x a ni teka a swi lava a be wa wena a tala ka yini ka 0.618 so a yi swi teki swa ku i te kun'wana laha yi nga ndluli laha yi nga fiki la ka ka lexa kona ka 786 yi nga fiki laha so yi nga fiki laha guys yi nga fiki laha swi la yi helela ko yi nghena ka zero point eh, zero point six one eight and then yi helela kun'wana yi nga ndluli la ka point leyi loko za yi ndlula la ka point leyi a ya ha li yona guys swi twisisi kahle a ka ha li yona okay loko se u yi kumile be ya wena u ta teka fibonacci ya wena futhi sukusela la ka a a ni teka ka ka be hi lava c so a c wa wena swi lava a a a, a nghena kun'wana la ka 0.0.32 ante la ka 0 point loko za ntlula la ka ka 100 la ka se sa wrong so a swi teki para eh, example leyi ta swi teka swa ku yi la ka 0.786 so loko hetile guys okay ni rivaleleni loko endla so loko hetile u ta teka fibonacci xa wena ku sukusela la ka ka x a ni teka a ka x a ni teka a then a d wa wena leya gamu swi lava yi tala ka 0.786 so wa yi vona guys ya ku byela ku yini i gatly pattern loko za a padra yi hlanganile a software leyi li ta layita loko za yi helerile yi ta layicha so loko hetile wa vona ku ya ku komba swa ku u nghena kwini laha malayithi lawa ya yelo lawa leswa yelo leswi so ya ku komba ku ta nghena la kumbe u nghena la ka 0.886 stop loss xa wena swi lava swi veka laha so market loko za u fika laha u ta xava kola ka ka ka box land then expect market ku tala ka take profit 1 take profit 2 and take profit 3

so mo ni mi komba swona ka market real guys mo ni mi komba yona ka market real so la ku mi komba software leswaku i strong guys wa vona loko u pfula market u nga swi twisisi swa ku humelela and leswi u nga xi endlaku ku na quick bullish quick uh, bearish swa ku laha u scanner mapatirawo so hi ta ba padrawu leli wa vona ku byela ku no pattern identified so ya ku byela ku a ku na padrawu loko se u ba leyi wa yi vona ku yi rini ya ku komba swa ku i calculatile laha ya ku komba swa ku na gatly pattern so loko la ta yi vona kahle u tala ka ka m5 laha and then u pfula ku e and then u pfula so wa yi vona ku ya ku komba so loko u teka fibonacci ya wena from la ka x until a ka ka ka ka ka a wa yi vona swa kitekwini ka 61.8 yi fika yi nghena kona la straight i gama i tlela so loko u tlhe u teka fibonacci u suka la ka a ante ka b wa yi vona swa ku makete u teka yini ka 0.786 and then a wu ndlulanga la ka se so swa tikomba swa ku upper draw leyi laha famba kahle then ku sukusela ka b ante ka se va vona swa ku makete u nghenile la ka 1 point eh, 1.27 ante la ka 1.618 so loko u gamile loko padrawu leri se li hlanganile hinkwalo from ka x ante ka ka a wa li vona swa ku padrawu leli te kwini li nghenile la ka 7 86 na la ka 886 so swi ta ya wena ku wena u titwa njhani u nga xavi u nga xa um, xavisa la ka 0.786 kumbe la ka 88 ka 0.886 and then stop loss xa wena guys u ta swi veka laha so a patra a, a software leyi yi ku calculatela yi ku vekela swilo swi valivaleni so ya ku byela ku stop loss xa wena u ta xi veka la and then take profit ya wena ya ku sungula le take profit ya wena ya vumbirhi le take profit ya wena ya vunharhu le so guys software leyi i very strong because hambi u ka u nga swi koti ku trader mara you can still make money u nga endla mali guys u nga endla mali hi so u nga endla mali hi yona software leyi a swi lawu za u ti karhata guys because ya ya ya ku endlela swilo hinkwaswo wa yi vona swa ku endla yini yi layithile la so loko a hi swi teki swa ku makete loko a wu yo ta vona ku draw loko makete a wu yo ta guys wa vona swa ku loko yi nga se fika yi layithi la mara loko za yi nghena la phakati ya layitha loko za yi fika la okay wona endla so wa vona swa ku loko loko za yi fika la ya ku byela ku leyi gatly manipulation so and then ya ku byela ku ha padraw leyi la laha le ka ka leswa kona so na letin'wana ha ta mi endlela tivhidiyo ta kona jasa na la ta mi vonisa ku eh, eh, a software leyi tirha kanjhani so a swi teki swa ku nghenela wa yi vona kweleni stop loss xa wena xi la so u nga xavisa so guys wa yi vona ku loko ku data laha yi ku khipela yini yi ku khipela tinumero leyi u ta kota ku vona swa ku himpela tinumero leti swona so take profit ya wena wa vona take profit and stop loss ya ku khipela lana and then na pr box pr box i box leyi la ku tshuka guys i box leyi la ku tshuka ya ku komba swa ku laha hi laha fanele u endla yini u tiyimisela ku endla yini ku xava so anywhere la phakathi ka box laha swi lava u tiyimisela a ku xava and then na laha ya ku komba ku na na p or oh, pr leyi ya ku komba swa ku nghena kwini guys wa vona la ka xa so hi laha u endlaka yini u xavaka kona laha la ka 0.786 na 0.886 so guys ya yeah, software leyi guys eh, ya kumeka eh, ka bigback capital and then ni, kum, ni loko yi lava u ta ni inboxa ka facebook and then hi communikara hi khuluma swa ku hi nga swi endlisa ku yini ku za u yi kuma so loko yi xava yi ta na license ya yona a yi expire guys a yi expire yi ta na license ya yona i ta na license ya yona ni tlhela ni ku komba ku u yi endla njhani u yi installera njhani ni tlhela ni ku komba na ku yi tirhisa njhani and then anything leswi swi lavaka xin'wana na xin'wana loko bayiziseka u ta ni whatsapp ku e bibak a ni twisisi kahle then ta ku komba ku yi tirha njhani software leyi and then hinkwaswo guys so na lava va nga xava software leyi i think va swi tiva ku this is how we do it and then stop loss xa wena ya komba stop loss take profit na ma-entry ku u nghena kwini so a swi lawu za u va strong ka forex just hi ku pfula market every day and at market tinyingi guys there's too much market you can just wa scan wa vona you can just scan and then wa vona ku ku na padraw lele eish wa vona ku ku na padraw lana so you can u nga endla xin'wana na xin'wana guys u nga endla xin'wana na xin'wana loku nga na padra ya ku komba ku a a ku na padrawu so loku nga na padrawu u